גייט מען דא ממשיך זיין חלק צוויי. מאריץ זילבערמאן האט אמאל מיט א יאר צען פריער געהייסן מאיר, און זיין מאמע גאלדע רב מייערס רופט אים נאך היינט אויך מאיר'ל. נאר זייט די ציוויליזאציע האט אנגעהויבן אריינקוקן צו אונזערע ברידער אויך, האָבן מיר זיך דערשראָקן פֿאַר איר און האָבן באַלד זיך געכאַפּט צו די קליידער מיט די נעמען. די אַטלעסענע זשופּעצע מיט דעם קאַלעכדיקן שטרײַמל איז פֿאַרביטן געוואָרן, הייסט אויפֿגעטוישט געוואָרן אויף אַ קורצן פֿראַק מיט אַ צילינדער-היט, און די נעכטיקע מײַ בערלס דורך נפֿתּליס און קלמן רב וועלוולס זענען פלוצים געווארן מאריץ באריסאוויטש, זאכאר פאנטעלעמענאוויטש און קלעמענטי וולאדימיראוויטש. מאיר'ל, וועלכן מיר מוזן אנרופן ווי ער וויל, מאריץ, איז געוואקסן א יתום ביי זיין רייכע מאמע, גאלדע זילבערמאן. אדער גאלדע רב מאיר'ס. איר פאטער רב מאיר איז געווען זייער א אדם חשוב. אין די יונגע יארן איז ער געווען א פשוטער ארענדאר, נאר די פרדס האט אים זייער ליב געהאט און האט אים געמאכט פאר דעם ערשטן פאקטאר אין הויף. רבי מאיר האט באקומען עטליכע קערבלעך, און אז דער פרץ איז א מעס געווארן, און האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, איז ער געווארן ביי די פריצה א בן בית, און האט מיט איר אזוי לאנג געהאנדלט, ביז רבי מאיר איז געווארן דער פרץ, און די פריצה האט גענומען ביי אים א פענסיע. רבי מאיר איז געווארן גרויס, האט באקומען א נאמען, האט אנגעהויבן פארן צום רעבן, אויף דער עלטער איז ר' מאיר אַרויסגעפאָרן קיין וויען, האָט אָנגעהויבן פּראַווען שאַלאַשידעסן און חברה האָבן אים געמאַכט דעם נאָמען אַזוי גרויס, ביז ער האָט זיך משדך געווען מיטן רבינס אַ שוועסטער און האָט געקויפט פאַר הונדערט טויזנט רובל אַן איידעם אַ טשאַטשקע פון זיין פאַר זיין בת-יחידה, גאָלדעניו, און איז פאַר איד געשטאָרבן. דעם איידעם, דער טשאטשקע, ר' מאטעלע, איז טאקע געווען א גאלדענער יונגערמאן, א תכשיט, ער האט נישט געוואוסט קיין צורת מטבע, ער איז אבער געווען א קראנקער, האט ער זיך אפגעמוטשעט עטליכע יאר און איז געשטארבן און איבערגעלאזט גאלדען, א יונגע אלמנה פון דריי און צוואנציג יאר, מיט א קליין קינד פון צוויי יאר אלט. גאלדע האט שוין דאס צווייטע מאל נישט געוואלט חתונה האבן, דאס איז ביי אונז אפילו זעלטן, כדי איר מיידל זאל נישט דארפן אנקומען צו א שטיפפאטער, זי האט איר גאנץ לעבן אוועקגעשענקט מאיר'לען, וועלכער איז אויפגעצויגן געווארן אויף זיידענע מיט אלערליי פארגעניגנס, ביז צען יאר האט מען אים געהאלטן מלמדים, און מאיר'ל האט זייער גוט געלערנט, גאָלדען האָט אָבער געװאָלט, ער זאָל קענען אַלץ אױף דער װעלט. קײן געלט האָט זי נישט געקאַרגט. זי האָט געזען, װי אַנדערע גבֿירים לאָזן לערנען זײערע קינדער, האָט זי אײן מאָל צוגענומען אַ פֿראַנצױז אין שטוב אַרײַן, מיט אַ לערער אױף רוסיש און דײַטש. מע האָט אים געלערנט פּיאַנאָ שפּילן, טאַנצן, רײַטן אױף אַ פֿערד און עטיקעט. וואס איז היינט אויך עטיקעט, דרך ארץ, ווי אזוי צו גיין, צו רעדן, און זיך צו באנעמען צווישן מענטשן, אין ענגליש איז עס עטיקעט, מען ספעלט עס ETTIQUETTE. גאלדער האט אבער געוואלט ער זאל דערצו זיין אן ערליכער איד אויך, צו די בר מצוה האט מאיר'ל געזאגט פאר אן עולם זייער א פיינע דרשה וועלכע האט געקאסט גענוג געלט און אויף וועלכע ער האט נעבעך גענוג געהארעוועט כאטש ער האט זי אליין אביסל ווייניג פארשטאנען און אז ער איז געקומען סאמע צום רעכטן שפיץ, איך ווייס נישט פונקטליך וואס סאמע צום רעכטן שפיץ מיינט, זייטס מיר מוחל, ווי מען דארף אויסבייגן דעם גראבן פינגער האט אים ליפא קנאבל, אזוי האט געהייסן די גמרא מלמד, שיער איינגעשלינגען, און רב געצל דער דיין איז געזעסן אויף אזא שטייגער ווי קופערניק אין די מינוט ווען ער איז געפאלן אויף די המצאה אז דער ערד דרייט זיך אום גאלדע, גאלדע האט געוויינט מיט זיסע גליקליכע טרערן און האט נאכדעם דריי טעג כסדר אלע רגע געשיקט נאך ליפשע די גראבע זי זאל אפשפרעכן מאיר'לען א גוטן אויג. אזוי איז ער געוואקסן דאס וואס ביי אונז האלט מען פאר אן אידעאל, אביסל אהין אביסל אהער, פון יעדער זאך דאס אויבערשטע, נאר אין אמת אריין, אן תורה אן חכמה, אן וויסנשאפט, נישט אויסגעסווישטשעט, נישט אויסגעבילדעט דעם שכל, אלץ איז בארעכנט צום גלאנצן פון אויבן, כדי מען זאל קענען טאן א שיינעם שידוך. דער שדכן שרייבט אויף דעם חתן אז ער איז א מושלם, א גאנצער מענטש, צו גאט און צו לייט, מען געבט אים אסאך נדן מיט א כלה, און אזוי גייט פארביי זיין יוגנט, און אז ער ווערט עלטער און גייט ארויס אויף די וועלט, זעט מען ערשט דעמאלטס ארויס ווי די ערציאונג האט אויף אים געווירקט, האט געהאט אויף אים א השפעה מיינט עס. מאיר'ל האט געהאט אזא ערציאונג ביז זיבעצן יאר, ביז די געלעגנהייט האט אים צוזאמענגעבראכט מיט פעלדמאנ'ען, מיט וועלכע מיר וועלן אונזערע לעזער, אונזערע ליינער, באלד באקאנט מאכן.